Plasnewydd, adeilad o'r ddeunawfed ganrif sy'n arwain y ffordd ym maes technoleg yr unfed ganrif ar ugain. Pam? Wel mae'n cael ei wresogi yn gyfan gwbl gan ddŵr y môr. Wedi lleoli ar lannau'r Fenai, mae'n anodd credu efallai fod y dŵr yma sy'n llifo i Fae Caernarfon yn ddigon cynnes gan ei fod ar gyfertaledd rhyw bymtheg gradd celsiws yn disgyn wedyn i wyth gradd yn ystod y gaeaf. Ond diolch i'r dechnoleg sy'n cael ei adnabod fel cyfnewid gwres, y dŵr yma sy'n cynhesu'r plasty enfawr. Mae'r dŵr cynnes o'r fennau yn pwmpio ochr wrth ochr â glycol, rhywbeth tebyg i antifreeze, sy'n achosi'r dŵr i anweddu. Mae'r nwyon cynnes wedyn yn symud i'r cywasgwr, ac ar ôl dod trwy ail pwmp cyfnewid gwres, mae'r hylif yn gynnes. A dyma ble mae'r biben sy'n cynnwys dŵr y môr yn dod i'r lan. yn ymestyn 50 metr allan i'r Fenai cyn gwneud ei ffordd wedyn lan yr holl bibellau i'r stafell boiler. Mae yna tipyn o beips yn yr ystafell hyn. Beth yn gwmws mae'r rhai hyn yn wneud sy'n dod mewn i'r adeilad? Yndi, mae'r uh, lle yn fatha spaghetti junction o beips. Mae gennym ni ddwy beipan sy'n mynd i lawr at y fennau, uh, llawn o glycol fatha antifreeze car, yn dod i fewn tua tymheredd o saith i wyth deg digri a 'dan ni'n mynd trw'r heat pump a wedyn mae o'n mynd yn ôl i'r Menai yn ryw chwe digri. Ia, a chi 'llu teimlo fe, ma' fe'n ma'n rhy bell yn oer. Mae'n mae o yn oer. A faint o ddŵr wedyn sy'n do' mewn? Yy o gwmpas tri galwyn yr eiliad a beth felly dibynnu faint o'r pympia', ma' 'na bedwar pwmp a dibynnu faint o 'heini sydd yn mynd ymlaen. Dibynnu faint o bobol sy'n... Yy dibynnu faint o bobol f- sy'n ga'l y showers i fyny grisia ne' faint ma'r yy bobol yn y tŷ fawr isio gwres. Mae'r hylif wedyn yn gwneud ei ffordd i'r peiriant cyfnewid gwres, sef yr ail gam yn y broses, cyn symud mlaen i'r trydydd cam, sef yr un olaf. A dyma fo'r step dwytha, dyma'r pedwar pwmp sy'n tynnu y gwres allan o'r pedwar heat pump. Ac o wan lifel dath y dŵr mewn, chi'n teimlo'r Dach chi'n teimlo gwres. Mae o'n gynnes yndi yndi fel oedd. Itha cynnes os chi os chi'n Mae o'n yndi yndi. Tua faint o dymerydd yw wnna? Yy 54 55 rhwbath felly a fel 'dach chi'n gweld ma' un yn cychwyn yy ar y funud so ma' pump... Ma' rywun yn tynnu dŵr. Ma' rywun 'di tynnu dŵr o'n tancia ni a a mae o'n pwmpio un o'r ddeg Yy litr yr eiliad rownd ar y funud 'ma. A'r holl peth mae'n mynd ymlaen ag yy o ymlaen ag off fel ma'r demand trw'r dydd a nos. Dyma'r cynllun mwyaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n dangos bod modd cynhesu adeilad heb orfod defnyddio nwy neu olew. Felly, Wyn, mae'r ymddiriedolaeth wedi buddsoddi tipyn o arian yn y cynllun 'ma. Yndi mae 'di costio yn rhoi o gwmpas y chwe chan mil o bunna o o o bres a 'dan ni'n gobeithio safio tri deg i pedwar deg o filoedd mae o'n yn y yn y hir dymor yn werth 'i neud. Ond, oherwydd fod rhaid defnyddio trydan i ddechrau'r peiriant, nid yw'r broses yn hollol wyrdd ar hyn o bryd. Mae gynnon ni solar panelling sy'n medru powrio rhywfaint o'r y trydan 'dan ni'n ddefnyddio ar y safle mae o yy bob uned o trydan 'dan ni'n roid i fewn 'dan ni'n ga'l rwbath fatha tri uned yn ôl ond ma' gynnon ni hydros sydd yn Eryri sydd yn cymaint o a wedyn drost Cymru i gyd ma'n 'dan ni'n mwy carbon neutral felly ynde? Felly mewn ffordd ma' plas wedi mynd o fod yn un o'r Plastai mwya sy'n llygru fwya un o rai fwya gwyrdd sy gyda chi? Wel, ydan ni'n gobeithio felly. Mae e'n dipyn gwell ŵan na oedd o pum mlynadd yn ôl. Pan 'dach chi'n meddwl yn ôl oedd y meddiant o'n i'n ddefnyddio 70, 80 o filoedd o bunna o olew bob. O'n i'n defnyddio rhwbath fatha pymthag can litr o olew yr wsnos a 'dan ni 'di mynd hwnna ddim olew o gwbwl ŵan. Yndan, mae'r carbon footprint wedi torri i lawr dipyn felly, ynde. Mae'r plasty hyn yn amlwg wedi gweld newidiadau ers y deunawfed ganrif, ac mae'r newid yma yn flaenllaw unwaith yn rhagor.